Dwi'n Jenny Thomas a dwi'n dod yn wreiddiol o'r Alban ac dwi 'di byw a Ynys Môn ac dwi 'di gweithio efo Tyddyn Môn. Um, dwi 'di gwneud apprenticeship achos dwi wedi eisiau gweithio mewn gofal eto a agos rhaid i ni gwneud cwrs i dall y cyfraith sydd yn pwysig mewn gofal. Um, dwi wedi gwneud work-based apprenticeship efo grŵp llandreithio achos dwi wedi gweithio efo Tydd y Mon beth bynnag, felly oedd hi gwneud syniau i gwneud um, work-based apprenticeship. So mae Tydd y Mon um, yn elusen sydd yn cefnogi oedolion ac anableddau dysgu. Mae gennym nhw catrefi lle mae cydweithio yn cefnogi pawb i gael bywyd fel arfer, Mae hawdd fel arfer gael bywyd diddorol ac ffraethlon, um, yn union fel ni gyd eisiau. A dwi'n meddwl mae hi'n pwysig i siarad Cymraeg, um, achos mae Cymraeg a iaith y gwlad, a mae hi'n y iaith gyntaf na llawer o bobl. Ond hefyd, pan da chi'n teimlo sal neu isol neu trist, mae hi'n well os da chi'n medru siarad yn iaith um, eich hun. Ac mae hi'n rhan y gyfraith hefyd. So mae'n moyn y geiriau yn deud um, fy mod pawb yn gael hawdd ac siawns i siarad ei iaith ei hunan. Felly, fel gofalwr, mae'n rhaid i ti dysgu ac defnyddio iaith. Dwi'n meddwl ei fod yn pwysig iawn i siarad iaith, ac mae hi helpu eich um, le uh, perthynas, le cydweithiau, um, efle gwaith. Mae hi dangos parch wrth eich cleientiaid Ac parch oedd wrth pobl sydd yn dod o Cymru, so byddwn nhw'n rhoi parch iddyn nhw. Um, a mae, mae pobl yn gweld ei bod chi'n trio, dim ots os da chi'n gwneud cymgymeriadau. Um, so fas ni deud um, wrth pawb, rhaid i chi ddysgu, a paid â chyffoeni, mae pobl yn help chi, a da chi'n gael hwyl hefyd. Ac paid i chi gwneud fws yn tŷ claddau ac yn y mlaen. Mi ddaw. So pobl yn dallt hyd yn oed os ti ddim yn perffaith. Ond dim ots os ti'n gwneud camgymeriadau a gwneud y gorau, does neb yn disgwyl mwy na hynny. Pan dwi 'di dysgu Cymraeg oedd llawer o bobl a gofyn os dwi'n medru siarad Galeg Albaneg ond doeddwn i ddim so o'n i'n meddwl ei fod i rhy anodd ac dwi'n mor hapus i ddysgu hon rŵan hefyd. A oedd Cymraeg wedi ysbrydoli fi i gwneud hon. So dwi'n byw um, ar ôl ar Alban. Ac yn rhyfedd um, llawer o bobl yma eisiau siarad Cymraeg ac ysgyd dysgu Cymraeg. So fas ni'n byth wedi meddwl hon. So da chi'n byth yn gwybod sut tas yna iaith medru helpu chi ar gwaith ac mewn sefyllfa arall. So do it! Dwi'n meddwl mae hi'n pwysig go iawn i cadw y hen ieithiau yn fyw Ac paid i chi gwrando ar neb sydd yn deud fod ei rhy anodd i dosgi Cymraeg. Dydi o ddim yn wir. Mae hi wahanol neu Saesneg, ond dim mor anodd na hi. So mae hi'n cymryd amser, amser, fel popeth. Dydi o ddim yn digwydd dros nos. Cam wrth gam. Fedrwch chi wneud hwn.